xewani eka dyondzo ya namuntlha hi ta va hi karhi hi dyondza hi paper 1 ya xitsonga xivutiso xa 5 ku nga prosi vulavisisi byi paluxa leswaku vadyondzi vo tala a va kumi timaraka to nyawula eka xivutiso xa 5 Leswi swi nga va swi endla hi hikuva vana va nga ri na ku titshemba xin'wanyana futhi swi nga ha endla hikuva vana va nga vulavuli Xitsonga laha va tshamaka kona va tshamela ku vulavula tindzimi tin'wanyana a hi vulavuleni Xitsonga loko hi ri makaya loko hi ri na vakokwana wa hina a hi yingiseleni leswi va swi vulavulaka ivi hi ta kota ku mama ririmi leriwani a hi languteleni leswi hi nga swi langutelaka eka xivutiso xa ntlhanu ha swi tiva leswaku swivutiso hinkwaswo swa xivutiso xa ntlhanu Swi tumbuluka swi suka eka ndzimana yo karhi, kambe hikokwalaho ka nkarhi, hi to dlamba-dlamba ivi hi vona swa nkoka leswi nga ku pfunaka ku va u kota ku hlamula xivutiso lexi. A hi languteni leswi u nga swi langutelaka eka xivutiso xa ntlhanu. Ku na swilo swo fana na tshaha-rito, leswi vulaka ku khowuta u nga ha hlangana na ku rito leri tikisiweke a wu ta ri tirhisa loko ku humelele yini u nga ha hlangana nakambe na leswi landzelaka nyika nhlamuselo ya rito leri tikisiweke kumbe yisa xivulwa eka nkarhi lowu taka wo ya emahlweni va nga ha ku vutisa nakambe va ku yisa xivulwa eka nkarhi lowu nga hundza.

wa vunharhu kumbe wo sungula. Loko hi vulavula hi munhu wo sungula, hi vulavula hi mina muvulavuri. Xikombiso, mina. Loko ndzi ku mina ndzi vula mina ndzi ri ndzexe naswona ndzi wun'we. Hikokwalaho ndzi munhu wo sungula eka vun'we. Kambe loko a ndzo hina. Ina i munhu wo sungula kambe hi tele hi ta ku i munhu wo sungula eka vunyingi. A hi languteni ku hambana exikarhi ka munhu wo sungula, wa vumbirhi na wa vunharhu. Ndzi se ndzi vurile leswaku mina i munhu wo sungula, wena, ndzi vulavulaka na wena, ndzi ku vonaka hi matihlo, u wa vumbirhi. Kasi wa vunharhu ku ta va yena, hi to swi teka leswaku ha n'wi hleva, hi valavula hi yena, u va a nga ri kona. Mina, wena, yena, i munhu wo sungula, i munhu wa vumbirhi, i munhu wa vunharhu, eka vun'we. Kasi hina, n'wina, vona. Hina i munhu wo sungula eka vunyingi, kasi n'wina i munhu wa vumbirhi eka vunyingi. ku hetelela vona ku va munhu wa vunharhu eka vunyingi. Hi nga ha teka xikombiso xa xivulwa ndzi tsakile. Loko hi swi yisa eka munhu wa vumbirhi hi ta ku u tsakile kasi munhu wa vunharhu hi ta ku u tsakile.

Xivulwa xa kona xi ku, Hi xavile xinkwa leswaku hi ta dya hi nga si famba. Loko ndzi ze ndzi ku hi xavile na mina ndzi tikatsa, swi vula leswaku i munhu wo sungula. Va ri hi yisa eka munhu wa vunharhu, loyi hi nga ta va hi vulavula hi yena, kumbexana a nga ri kona, kumbexana swo endla ingaku ho n'wi hleva.

Hi ta ku mi xavile xinkwa leswaku mi ta dya mi nga si famba. Munhu wa vumbirhi hi loyi hi nga le ku vulavuleni na yena. Loko va ku mi xavile xinkwa leswaku mi ta dya mi nga si famba, ha swi vona leswaku va tele vanhu va kona. Hikokwalaho i vunyingi. Kasi loko a ku ri munhu wun'we, a hi ta ku u xavile xinkwa leswaku u ta dya u nga se famba. Hikokwalaho i munhu wa vumbirhi eka vun'we. Kasi mi xavile xinkwa leswaku mi ta dya mi nga se famba, i munhu wa vumbirhi eka vunyingi hikuva va tele. Xin'wanyana xivutiso ku nga va ku siva xivulwahava hi rito rin'we. Xikombiso, Ni mixo swinene. Loko hi siva hi rito rin'we hi nga ku matakuxa kumbe mahlambandlopfu. I n'wana wo sungula eka vatswari. loko hi siva hi rito rin'we hi ta ku mativula a hi yinini eka maencisi maencisi i nhlamuselo hi ku encenyeta kunene lemuka leswi loko riencisi ri tsariwile ri ri roxe kumbe hi xaxameta maencisi ya nga ri eka xivulwa kumbe ri ri emakumu ka xivulwa ri vekeriwa xihlamari, exclamation mark, kambe loko ri tsariwile emasungulweni ya xivulwa kumbe exikarhi ka xivulwa a ri vekeriwi exclamation mark ri vekeriwa hefemulo kumbe khoma. Maencisi ya nga encenyeta muhlovo. A hi languteni swikombiso leswi landzelaka. A ambale hembe ya ntima byi. Byi i muhlovo wa ntima. Xin'wanyana xikombiso, nsimu hinkwayo yi lo hlaza endzhaku ka mpfula. Hlaza na yona yi encenyeta muhlovo. Lemuka, byi yi na xihlamari emakumu kasi hlaza hikuva yi ri xikarhi ka xivulwa yi na hefemulo. Xin'wanyana xikombiso, mpahla ya yena yi tshukile yi lo juu hi ngati. Loko juu a yi ri emakumu a yi ta va yi ri na xihlamari kambe yi le xikarhi ka xivulwa yi ta va na hefemulo naswona juu yi encenyeta ku tshuka ka ngati. Maencisi ya nga encenyeta mpfumawulo. Ku lo na yima kereke hinkwayo yo hiya ku encenyeta leswi vanhu a va hlekisa xiswona loko a yima. Nhlengeletano hinkwayo a yi lo mpoti hi huwa. Leswi swi vula leswaku a va ri ku rhaseni swinene. Maencisi ya nga ha encenyeta mukhuva leswaku swilo swi endleke hi ndlela yihi. A hi tekeni xikombiso, Hi lo na fika, o Kakatsuku! A ya hi swekela swakudya. Kakatsuku i ku encenyeta ku yima hi xihatla. Maencisi ya nga ha encenyeta ku nuha. Xikombiso, Xihambukelo a xo mvee! Mvee! hi encenyeta risema ro ka ri nga ri kahle. Kasi maencisi ya nga encenyeta ku nuhela. Lemuka, ku na ku hambana exikarhi ka ku nuha na ku nuhela. Ku nuhela ku kahle kasi ku nuha a ku kahle. Swakudya leswi swo nkhule! Nkhule i ku nuhela kahle. A hi titlhontlheni miehleketo. Va ri, Hikokwalaho ka yini maencisi yan'wana ya landzela hi xihlamari kasi yan'wana ya landzela hi hefemulo? A hi teneni eka mintirho ya swiaki swa marito hi langute ngopfu xirhangi na xilandzi. Xirhangi na xilandzi swi na mintirho leyi landzelaka, Ku yisa rito eka vundhawu, xikombiso, e, xikolweni, e, ku nga xi rhangi eni ku nga xi landzi hikokwalaho hi ta vula leswaku xi rhangi na xi landzi e na eni swi yisa rito eka vundhawu kasi xi rhangi xi nga yisa rito eka vun'we a hi xiyeni mufana mu i xi rhangi naswona Xi yisa rito eka vun'we. Loko a xo yisa rito eka vunyingi, a hi ta va hi ku vafana, tanihi laha hi kombisaka ha kona eka xikombiso lexi landzelaka. Vafana, Ku tirhisiwe xirhangi ku va hi yisa rito eka vunyingi. Xirhangi xi nga yisa rito eka nkuriso, xikombiso, hi ku difana. Swo komba leswaku i mufana kambe u sukile hi xiyimo. A nga va a ri na miri lowukulu. Kasi lahawani xikombiso xo hetelela xa ntirho wa xirhangi na xilandzi i ku yisa rito eka ntsongahato a hi xiyeni xi fanyetana ivi xi ku va xirhangi, kasi etana i xilandzi, leswi swi endlaka leswaku rito ri ya eka ntsongahato. Ntsongahato wu nga va na minkongomelo yo hambana. A hi xiyeni leswi, ntsongahato wu nga komba leswaku swilo a swi talanga, xikombiso, loko hi ku u ndzi nyike mali kambe hi la ta vula leswaku mali ya kona a yi talangi hi ta ku u ndzi nyike swimalana. Ku na ntsongahato wo monya kumbe ku sola, xikombiso, nyama ya kona. Loko hi monya kumbe hi sola hi nga ku xinyamana xa kona. Lahawani swo komba onge va n'wi rhobe kumbe va n'wi swaye nyama. A langutele yo tala nyama loko va karhi va n'wi va phamela. ivi va n'wi nyika kumbexana switoki swimbirhi ntsena. Ntsongahato wu nga va wo ndhundhuzela kumbe ku themendhela. Xikombiso, U na nsati wo saseka. Hi nga ha vula hi tsongahata hi ku, U na xinsatana xo saseka. Yaleyo yi nga va minkongomelo ya ntsongahato wa marito. A hi tlhontlheni miehleketo. A hi vutiseni vatswari kumbe vakokwana kwalaho kaya ku hambana exikarhi ka marito lama ya landzelaka, ngon'wa, mhika na nyumba. Ngon'wa, mhika na nyumba. Xana marito lawa ya hambana loko swi te yini? A hi yeneni eka xivutiso xin'wanyana, ku nga ku siva riengeteri hi rin'wana leri nga na nhlamuselo yo fana na rona. Xikombiso, ndzi ta ku ba swinene. Hi nga siva hi ndzi ta ku ba ngopfu. Ngopfu na swinene i maengeteri lawa ya nga na nhlamuselo yo fana naswona i maengeteri ya mukhuva. A hi ngeneni hi vuenti eka maengeteri. Ringeteri ra mukhuva hi se hi ri khumbile hi te ri ngopfu swinene na khwatsi. Riengeteri ra nkarhi, hi nga ku mundzuku i nkarhi walowo, haxawa, sweswi, kambe haxawa hi vula lembe ri taka, next year, nan'waka i lembe reri, this year, n'waxemu, e lembe ri nga hundza kumbe last year. Va tolweni sweswi mundzuku namuntlha i maengeteri ya nkarhi. A hi titlhontlheni miehleketo, nyika swikombiso swa maengeteri ya ndhawu. U nga ha humesa buku ivi u tsala ehansi endzhaku ka dyondzo leyiwani.

Ri vita swilo hi va hi langute ngopfu xilo lexi nga siki thyiwaka vito. Xikombiso, doroba a ri se thyiwa vito, movha a wu se thyiwa vito na munhu a nga si thyiwa vito. Muxaka wa vumbirhi wa riviti i rivitavito leri se hi thyaka ri vita swilo. Mavito, A hi nanguteni, ri vita swilo, doroba, movha, munhu, a hi swi theni ni mavito, se ku ta va ku ri ri vita vito hi ku se hi thye mavito. Hi ta ku, doroba i xilo, se hi thya vito hi ku i Phalavurwa. Movha i xilo, hi thya vito hi ku i Toyota. Munhu i xilo, hi thya vito hi ku i Magezi. Hikokwalaho hi ku i ri vita vito hi ku se xilo xi na vito. xi thyiwe vito. Ri vita swianakanyiwa. Ri vita swianakanyiwa hi va hi vulavula hi xilo lexi hi nga ta ka hi nga xi voni hi hi mahlo, a hi nge xi khomi hi mavoko kambe hi kota ku xi vumba emiehleketweni ivi hi pfumela leswaku xi kona. Xikombiso hi vulavula hi rirhandzu. rivengo, vuloyi, vulolo, vutivi, sweswo hinkwaswo hi nga ka hi nga swi khomi kumbe ku swi vona. Hikokwalaho vanhu va pfa va vutisana leswaku, Njhe wa ndzi rhandza wena ke? Ku ri ku munhu u vurile leswaku ndza ku rhandza. A hi languteni xivutiso xin'wanyana. Ri vita ntlawa. Ri vita ntlawa i rito rin'we kumbe vito rin'we. leri thyiwaka ntlawa wa swilo, xikombiso, hi nga ku ntshungu. Loko hi ze hi ku ntshungu a hi vuli ku wa vanhu, hi se ha swi tiva leswaku i vanhu vo tala. Nyandza, ha swi tiva leswaku i tihunyi to tala. Tshengwe, i vavasati vo tala va nga teka hi nuna wun'we. Xichocho. I xa tibanana to tala kumbe mihandzu yo tala. Va nga ha tlhela va ku yisa xivulwa eka tlhelo ra nandzulo. Namuntlha Sevengwani u ta lwa na nuna wa yena. Wena loko u landzula u ta ku, Namuntlha Sevengwani a nge he lwi na nuna wa yena hi ndlela yin'wana wo kaneta. Xin'wanyana xivutiso va nga ku tlhela u tsala xivulwa lexi nga laha hansi kambe u yisa rito leri byiatiweke eka rhavi ra xitwisiwa. Ndzalo u venga risuna. Hi ta ku risuna u vengiwa hi ndzalo, xihlawulekisi lahayani ku ta va. Xilandzi iwa, vengiwa, yiviwa, biwa, hemberiwa. A hi yinini eka mafanapeletwa. Ya tsariwa kumbe ku peletiwa ku fana kambe ya hambana hi tinhlamuselo. Ya tele mafanapeletwa. Hi ta khwajakhwaja yo tata xandla ivi layan'wanyana u fanele u famba u ti lavela. A hi languteni.

hi lowo tshungula ku hola u va u hola vuvabyi ivi hi ta hlamula hi ku byala murhi murhi laha va vula nsinya a va ha vuli murhi wo nwa u nga wu xava ekhemisi va vula xibyariwa nsinya ximilani. Va ri, Byala murhi lowu loko u lava mali kutani u ta hola ntlhanu wa tirhandi. Ha swi kota ku vona leswaku hola na ku hola a ku hola vuvabyi eka xivulwa xo sungula lahawani swo vula leswaku wa hakeriwa mali hikuva u tirhile. A hi xiyeni swin'wanyana swikombiso hi ku hatlisa tanihi leswi nga tala. Va ri wa dya riwa xana, ivi riwa hi yona yi nga tikisiwa, ivi xin'wana xa vumbirhi xi vula xi ku, A ku lo sala kantsongo ndzi wele endzeni ka riwa ro enta. Riwa ro sungula i xirin'wa xa le masin'wini, kasi riwa ra vumbirhi ko va goji ro enta swinene. Ndzi sindza xivava hi vulongo ivi va ku, Ambala sindza ra kokwana wa wena evokweni. Sindza na sindza swa hambana, ku na ku sindza ku nga ku sindza ehansi hi vulongo kumbe misava, sindza rin'wanyana ku nga sindza ra le vokweni leri mbariwaka. Xin'wana xikombiso, U na nsele ku fana na nuyi. Xa vumbirhi, Ku na nyoka endzeni ka nsele lowu. Kasi nsele wo sungula wu vula ku va u ri na mbilu yo biha. Nsele wa, ya vumbirhi. Goji laha ku kumekaka nyoka. Lembe leri hi ta ya dlaya mavele. Ivi xivulwa xa vumbirhi xi ku, N'wana u mama mavele ya mana wa yena. Mavele yo sungula va vula swirin'wa swa le masin'wini. Kasi mavele. Va vula swirho swa wansati. Xin'wanyana xikombiso, A a ambarile rhoko yo basa. Xa vumbirhi, Va ku hlamba mavoko ya basa u ta dya swakudya. Ku na basa na basa. Rhoko yo basa vo vula muhlovo. Hi va hi vulavula ku va. Mavoko ya ri hava switsongwatsongwana. Mavoko ya sukile thyaka ku nga ri ku basa ka muhlovo. Xin'wanyana xikombiso, ku jaha swi tlula hi ku famba kunene, ivi yin'wana jaha va ku vito ra jaha leri i Sobhuza. Ku jaha lahayani yo sungula va vula ku famba hi ku hatlisa, kasi jaha va vula rimbewu i mufana. A hi languteni xin'wanyana xivutiso, Vumba xivulwa hi rito famba. Vumba. Ivi ku va na vumba yin'wana va ku ndzi cele vumba. Vumba lahayani vo vula ku aka kumbe ku tsala xivulwa xin'wanyana. Kasi lahaya ndzi cele vumba va vula misava yo karhi leyi ha yona hi kotaka ku endla khuwana. Chela mati u hlamba na chela ri tshama ematini. Ku chela ka ku sungula lahayani ko va ku dibela swo karhi endhawini yo karhi. Chela ra vumbirhi lahayani va va vula xivumbiwa lexi hanyaka ematini lexi hi xi vitanaka chela. Xin'wanyana xikombiso va ri, ku tamba laha ku nga na vanhu a swi kahle, ivi tamba ra vumbirhi ku va tshama ehenhla ka tamba rero. A hi languteni tamba yo sungula va vula, loko u humesa moya, tsundzuka. U nga ka u nga vuli leswiwani laha ku nga na vanhu hikuva eka Xitsonga hi na swisasi hi nga vula leswaku ku humesa moya kambe a swi vuli leswaku rito tamba a ri kona ho vula leswaku ha xiya leswaku ku na vamani hi nga si na vula se tamba yo yo sungula yi vula ku humesa moya kasi tamba ya vumbirhi yo vula ribye lerikulu. Rivala ra mintlangu ri lo hlazaa, ivi ku va na u rivala ku fana na huku, rivala yo sungula yo vula ndhawu laha ku tlangeriwaka kona mintlangu, ndhawu leyikulu leyi pfulekeke leyi ku tlangeriwaka kona mintlangu, kasi rivala ya vumbirhi yo vula ku ka u nga ha tsundzuki swo karhi. A hi languteni xin'wana xikombiso. Tata wa wena u kwihi? I va ku tata nkwama lowu hi mali. Tata yo sungula va vula tatana kasi tata vo vula ku chela swilo ku kondza lexi u chelaka eka xona xi va xi tele. Xin'wanyana xikombiso, ndzi kandza mavele hi musi. Ndzilo loko wu nga pfurhi kahle wu vanga musi. Musi wo sungula i xitirhisiwa lexi hi xi tirhisaka xikan'we na tshuri ku va hi himetela leswi nga le ndzeni ka tshuri ku kondza swi cinca swi va leswi hi lavaka swi va swona. Kasi musi wa vumbirhi hi vulavula hi. Musi wo tlunya, musi wa ndzilo lowu humaka loko hi tshivele ndzilo. Xin'wana xikombiso, ndzi twa huwa hala handle. Ku twa ko sungula i ku twa mpfumawulo wo karhi hi tindleve, kasi ku twa ka vumbirhi i ku twa ku twa swo karhi hi switwi swa miri ku ri hava mpfumawulo. Ku nga va ku ri ku vava, ku nyakariwa, sweswo-sweswo. Ndza ku tiva kumbe ndza ku fanisa tiva yo sungula yo vula leswaku i munhu loyi ndzi nga tshama ndzi hlangana na yena kun'wanyana ya vumbirhi ko va damu lerikulu ra mati va ku sala u sweka vuswa hi langute ngopfu rito sala va ku manana u vuye na sala hi le masin'wini sala yo sungula swi vula leswaku u nga fambi na hina. Sala ya vumbirhi yi vula muhandzu. A ndzi twani no tenga timhaka mina. Hi langute rito tenga. Wa tiyisisa leswaku i mati yo tenga lawa? Tenga swo vula ku vulavula timhaka, mi tlhuvutsana na mhaka leyi nga vanga xiphiqo ku kondza mi kuma xintshunxo. Kasi tenga ya vumbirhi yo vula leswaku ku hava switsongwatsongwana. Rin'wanyana rito hi langute wisa. Wisa ku tirha u nwa mati ivi va ku wa khudzehela u ta ze u wisa nkomichi yaleyo. Ku wisa ka ku sungula va vula ku yimisa ku tirha nkarhinyana, ku yimanyana ku tirha. Kasi wisa ya vumbirhi va nge u ta wisa nkomichi yaleyo vo vula leswaku ne. Swi ta ku xupukela ivi swi wela ehansi kumbe swi fayeka, a va ha vuli ku wisa ka ku yima ku tirha. Hi ku ndzi vulavula ririmi ra Xizulu ivi va ku ndzi ti lumile ririmi. Va vulavula hi ririmi leri vulavulaka hi rixaka ro karhi ra vanhu, xikombiso, ku na Xitsonga, ku na Xizulu, ku na Xivhenda. Kasi ndzi ti lume ririmi, va vula ririmi ra xirho xa miri lexi kumekaka endzeni ka nomu. Va ku, Rhanga u basisa kamiri u nga se famba. Ivi va ku, Wa dya rhanga xana? Rhanga va vula swa ku sungula u u nga endli swin'wanyani u nga se basisa kamiri. I xo sungula lexi u fanele u xi endla. Kasi rhanga ya vumbirhi. i xibyariwa xa le masin'wini lexi dyiwaka ku mile matimba ensin'wini kasi matimba yan'wanyana va ku u tlakule saka hi matimba ya yena hinkwawo matimba i swirin'wa swa le masin'wini kasi matimba lawa ya vumbirhi vo vula swaku ntamu ntamu wo kota ku endla swilo. Ndzi yima hi milenge ke? Va tlhela va ku ndzi ta yima ku kondza a fika. Ku yima hi milenge vo vula swa ku ka u nga tshamanga ehansi kasi ku yima ka vumbirhi vo vula ku rindzela xo karhi. Mafanapeletwa ya ya hi mbangu wo karhi. Hikokwalaho, u fanele u hlaya xivulwa hinkwaxo ku va u twisisa leswi mutsari a lavaka ku vula swona. Xo hetelela, xikombiso, hi nga vula leswaku ntlangu exikarhi ka xipano xa Kaizer Chiefs na Orlando Pirates wa hisa. Lahawani hi va hi nga vulavuli hi ku hisa ka dyambu, hi va hi vulavula leswaku wa nyanyula kumbe wa tika. Kasi loko hi ku, Phalaphala ka hisa, hi vula ku hisa ka dyambu. A hi bazeleni hi ku tsala nkomiso wa marito lama ya landzelaka nkulukumba ku ta va nkulu manana ku va man tatana ku va tat xikombiso ku va xik a hi languteni leswaku ku na hiko emakumu ka nkomiso. ti tele tidyondzo leti u nga ti kumaka eka chaneli leyiwani naswona tidyondzo hinkwato ta kumeka naswona ta xavisiwa loko u ti lava vuxokoxoko hinkwabyo bya maxaviselo na maxavelo ya vhidiyo leyiwani byi kona kwala hansi ka vhidiyo kasi u nga ha dawunloda vhidiyo leyiwani mahala hi ku tirhisa vhidiyoda kumbe youtube